Waqt il-festini u l-ikliet tal-Milied, dan kulħadd jitħajjar jieħu xi grokk jew tnejn alkaħol. Minbarra l-effetti ħżiena tal-alkaħol fuq is-saħħa. Imma dan għandu x'jaqsam mal-piż ukoll? Eħe, l-alkoħol huwa nutrijent tajjeb li għandu l-kaloriji ta' ġo fih u ovvjament jekk jiġi konsmat iktar milli suppost, ovvjament dan jista' jaffettwa fil-piż ta' persuna. Fil-fatt meta nagħmlu l-evalwazzjoni tajjeb tal-ikel ta' wieħed x'jiekol u x'jixrob fil-ġurnata dan huwa element wieħed irid iqisu għax ħafna drabi il-Malti li jiġri ħafna drabi huwa li jikkonsma l-alkoħol mhux ftit kuljum imma f'mument ta' okkażjoni jew fil-weekend tajjeb. Li jiġri mbagħad jekk inti wieħed jikkonsma iktar milli suppost dan il-ġisem jikkonverti tajjeb dan il-kaloriji extra u jikkonvertihom ħafna drabi ġo ġo ġo xaħam tajjeb li tikkontribwixxi għal ħxuna ta' persuna. Fil-ġisem l-alkoħol jinbidel f'aċtu. Dan iwassal biex ix-xaħam żejjed li jkun hemm fil-ġisem jispiċċa biex idum biex jinħaraq. Biex nieħdu idea naraw li tazza inbid ta' 150 millilitru fiha 150 kalorija, filwaqt li 45 millilitru ta' vodka fih 100 kalorija.
Tazza nbid integrata fil-dieta tagħna hija xi ħaġa tajba u r-raġuni sempliċi hija li l-inbid, speċjalment l-inbid ehm, aħmar, għandu ċertu nutrijenti tajjeb li nafu bir-riċerka li daw jipprevenu ehm, ċertu mart. Għalhekk ehm, meta wieħed qed jipprova jonqos mill-pis, wieħed irid jikkonsidra l-ammont ta' dan l-inbid li ħajintegra fl-ikel tiegħu. Ovvjament hemm l-inbid tajjeb apparti dawn in-nutrijenti li tinsemmi, Għandu l-alkoħol ġo fih u għalhekk, kif għadna qabel, l-alkoħol jikkontribwixxi għall-kaloriji u jekk dan l-ammont tal-inbid jiżdied, ovvjament dawn il-kaloriji ħa jiżdiedu. Jiġifieri wieħed irid iqis tajjeb dan il-kunċett illi mhix di ħażina u di tajba għax qed nipprova nonqos mill-piż imma jagħżel tajjeb ikel li huwa Mediterranjum, Mediterranju u ovvjament l-inbid huwa Huwa fosthom u għalhekk hemm importanti li nintegrawha fl-ikel tagħna ta' kuljum.
Hu veru li f'dawn iż-żminijiet l-aċċess għall-alkoħol jiżdied, b'mod partikolari waqt ikliet u festini. Tajjeb li nippruvaw noffru alternattivi oħra, speċjalment jekk fost il-mistednin ikollna persuni li għaddejjin bi programmi ta' telf ta' piż. Kif għadna qabel, importanti ħafna tajjeb li l-alkoħol wieħed iqis l-ammont li wieħed qed jieħu. Ħafna drabi għandna din it-tendenza li jekk nużaw non-alcoholic drinks, ħafna drabi dawn nistgħu nagħtu kemm irridu jew nieħdu kemm irridu. Tajjeb ovvjament, meta ngħidu non-alcoholic drinks li jkunu bbażati iktar fuq juices, tajjeb hemm fuq affarijiet oħra, wieħed irid iqis ukoll li dawn għandhom kaloriji tajjeb u l-konsum tagħhom ma jfissirx illi tista' tieħu kemm trid. Għalhekk kieku naħseb l-aħjar parir milli wieħed just jevita l-affarijiet alkoħoliku huwa li kemm ħajjieħu minnhom fil-ġurnata. Aħna in ġenerali tajjeb ngħidu persuna illi jieħu minn unit sa żewġ units tajjeb hemm kuljum jiġifieri unit ifisser ta' zambit tajjeb jew flixkun birra u wieħed iktar għandu mentalment naħseb jitrejna lil nifsu kemm ħajjieħu tajjeb minnhom milli just imur fuq non-alcoholic drinks.
F'dan il-programm qed nitkellmu dwar ir-rabta tal-alkoħol mas-sjieda fil-piż. Però minn hawn aħna wkoll iridu ningħaqdu mal-appelli li jsiru f'dawn il-ġranet dwar il-moderazzjoni, ħalli b'hekk wieħed jevita mhux biss problemi ta' piż, iżda wkoll problemi u riskji oħra ta' saħħa. Mela bħal kull ħaġa oħra il-parir li nagħti jiena huwa kemm fuq l-ikel kif ukoll fuq l-alkohol huwa u l-moderazzjoni. Biex nagħti idea fuq il-konsum tal-alkoħol, ħafna drabi nużaw il-unit bħala measure ta' kemm wieħed għandu jieku alkoħol u biex wieħed jieħu idea li nagħmlu huwa nagħmlu comparison ta' one unit ifisser tazza nbid jew inkella shot whiskey jew inkella shot liqueur jew inkella tazza tazza birra. Dan nagħmluh b'tali mod għax l-alkoħol content ta' dawn il- Il-beverages varji ivarjaw jekk qed nitkellmu fuq l-inbid. Ħafna drabi għandek l-alcohol content ta' bejn 8 u 12 percent, birra tkun xi 5 percent, tajjeb, il-whiskey jkun xi 60 percent, u hemmhekk għal dik il-gramma kif tkellimna qabel il-kaloriji ivarjaw minnhom. On average meta qed ngħidu one unit, ħafna drabi nkunu on average qed nikkonsumaw mitt kalorija, u b'hekk wieħed ikollu idea Illi mhux jgħid għax il-whiskey aħjar, tajjeb jew il-birra tħaxxen għax qed nieħu ħafna birra, jekk qed nieħu tnejn, tlieta birra, isna qed nieħu tlieta whiskey. Jiġifieri ħafna drabi bħala comparison wieħed irid iqis dawn l-ammonti. Il-parir in ġenerali huwa il-moderazzjoni u fejn ħa nintegraw dawn l-alcoholic beverages fid-dieta tagħna.
Tikka aktar dwar saħħtek. Hu fatt magħruf li t-tip ta' xogħol li tagħmel il-persuna jaffettwa ħafna l-mod kif din tgħix. Hawnhekk mhux qed nirreferu biss mil-lat ta' finanzi imma wkoll rigward l-istil ta' ħajja tal-persuna. Persuni li jaħdmu b'xogħol ħafna stress u li jkunu l-ħin kollu taħt skrutinju minn ta' fuqhom għandhom riskju li jiżviluppaw kundizzjonijiet differenti ta' saħħa. Studju juri li min m'għandux kontroll fuq ix-xogħol tiegħu għandu tendenza akbar li jżid ħafna fil-piż. Hu mportanti li l-impjegati kollha jħossu ċertu sens ta' kontroll fuq ix-xogħol tagħhom u jingħataw iċ-ċans li jieħdu xi deċiżjonijiet huma stess. B'hekk il-persuna tħossha aktar motivata u aktar kalma, b'riżultat li tkun aktar produttiva. Tikka aktar dwar saħħtek għada.